Tawpna atana inbuatsaihna. Kum sangkhat Zarya sawmnga, September, ni sarih khan Oswego, New York, a ka awm laiin Lalpa'n a mite tan hna ropui tak Lalpa ni a indohna a an din hma a tih ngei tur chu min kawh hmu a. Adventist ni a inchhal tunlai thudik Nurse te chu min kawh hmu bawk a. Anni chu an darhsarh a, Lalpa kut chuan tun hun intelkhawm tawhna tur hunah hian An zinga lung hnu dik tak, tun hmaa buma lo awm tawh thin ten an dinhmun dik tak an inhriat theih nan a ti darh a ni. Tichuan Lalpa thuchah puangtute thutak an hrilh huna ngaithla tur te, a mawina leh a inremzia hmu tur te, an lo tihsual tawhna leh an thian hlui ho kalsan tur te, thutak pawma an dinhmun an sawifiah theihna hmuna ding tur te a buatsaih an ni ta a ni. Lalpa Sabbath hnartute chuan Bible angin, Kan dinhmun hi an phet thei lo tih ka hmu a, chuvangin Sabbath sira mite zirtirtute chu dawta hekin an nungchangte an sawi sel ang. Mi tam tak Pathian leh a thu rilru taka lo hmangaih tawh thinte pawh thutak eng chu an hnar avangin an lo luhlul zo ta a. Sabbath thianghlim vawngtute chu misual anga hek leh puhchhiat an tim tawh lo. Chutianga an tih chuan huaisen taka thutak puangtuten, mi an hnih theihna boruak chu an ti che thei a ni. Mahse heng thil te hian Lalpa hna chu a ti thuan awp tak tak lo vang. Dik tak chuan thutak hawtu te kawng zawh lai hian mi thenkhat mit a ti var zawk a ni. Lalpa kut chu a mi la bang te hruai tura a chet avangin lung hlutin te chu lakkhawm an ni anga hna chu ropui takin a thawk zavang. Keini thutak ringtute hi miin min rel theihna tur remchang siam lo turin kan fimkhur tur a ni. Kum sangkhat Zaria sawmli pathuma misualte'n an ti ang a, Pathian thupe khawtute'n kan ke chhe sual leh dik lohna a hnehna an chan loh nan kan ke pen tinte hian Bible an rem tur a ni. Mei ni sawmpali sangkhat Zaria sawmnga pakhatah Isua mawina leh duhawmna chu ka hmu a, a ropuina ka thlir reng lai chuan a awmpuina ata chu then hran ka ni ang tih ngaihtuahna reng reng ka rilruah a awm lo. Pa hual tu ropuina engin min rawn pan tih ka hmu a, chutia a rawn hnaih zel lai chuan ka khur a, ka taksa chu hnah thil ang mai hian a phe hlawk hlawk a, ka bul a rawn thlen chuan min rawn ti boral der dawn niin ka hria a, mahse min kal pel hlauh mai. Chutah Pathian ropui leh rapthlak tak a ni kan dawr thin tih hriatna ka lo nei ta a. Pathian thianghlimna hi thenkhat chuan an hre tlem hle tih leh a hming thianghlim leh zahawm tak chu Pathian, Pathian tih baiawm tak bia an ni tih hre lovin an lo lam ve mai mai thin tih ka hmu ta bawk a. Tam tak chuan an tawngtai hian fimkhur lo takin an ti mai mai a, chu chuan Lalpa thlarau a ti lung ngai a, an dilna pawhin vanram a thlen phak loh phah a ni. Mi tam takin biakbuka puithiam lal awm tawh loh hnu, buaina huna Lalpa mit hmuha an awm dan tur pawh an hre chhuak lo tih ka hmu bawk. Pathian chhinchhiahna dawng, buaina huna venhimna chang tur te chuan Isua hmel kha an lantir vek tur a ni. Mi tam takin inbuatsaihna tul em em mai chu an ngaihthah tlat a, tihthar lehna hun emaw, ruah hnuhnung emaw chu Lalpani a ding thei tur leh a mithmuh a ding tlak ni tura siamtu atan an nghak rilru tlat thin. Mahse, buaina huna phen tur nei lo mi ka va hmu hnem em, inbuatsaihna tul lutuk mai chu an ngaihthah a, chuvangin Pathian mithmuh a ding tlak ni tura mi zawng zawng neih tur, tiharhtu leh ti thar tu chu an dawng thei lo a ni. Zawl nei te in eh phel tir duh lo va, thutak ring pum hlum duh lo te leh an awm dan chu a nihna tak aia tha zawk tlat a ngai tu te chuan hremna a lo tlak hun ah chuan in sakna hmanrua ni ve tur chuan eh phel leh tih mam an mamawh hle tih an in hmuh ang. Mahse chutiang tihna hun chu a awm tawh lo va, pa hma a dilpui tu an awm tawh hek lo. Hemi hun thlen hma hian thupuan urhsun leh rapthlak tak mai, mi fel lo chu tih fel loin awm reng rawh se, mi bawlhhlawh chu tih bawlhhlawhin awm reng rawh se, mi fel chu tih felin awm reng se la, mi thianghlim chu tih thianghlimin awm reng rawh se tih thu chu puan a ni daih tawh a ni. Tuma'n chu tihharhna chu chapona te, mahni hmasialna te, khawvel hmangaihna te, min hual tu thlemna te, thil tih dik loh leh, Tawngkam tha lo reng reng an hneh loh chuan an chang thei lo. Chuvangin Lalpa chu kan hnaih deuh deuh tur a ni a, Lalpa ni a min din tir theitu thil tul in buatsaihna chu kan zawng tur a ni. Lalpa chu a thianghlim a, chuvangin mi thianghlim te chauh in an chenpui thei tih hi i hre vek ang u.